Татарстан Язучылар берлегенең Тукай клубында Гомер чалымнары әдәби очрашулар циклы дәвам итә. Һәм менә бүген шактый катлаулы, борчулы, дулкынлана торган бер барыбызда инде дулкынланып торган шундый көндә безнең һәркайсыбызның да күңеленә бер җылылык, яктылык Таяныч кирәк. Бу урында, мөгаен, э, бөек рус язучысы Федор Достоевскийның барыбызга да мәгълүм дөньяны матурлык коткарыр дигән гыйбарәсен искә алырга кирәктер. Чынлап та матурлык дигәндә, мин монда кешенең җан матурлыгы турында әйтәм. Безнең дөньябызның кайсы якка таба авышып китүе Ул кеше җанының матурлыгыннанмы, каралыгыннанмы, яктылыгыннанмы, кыскасы, кеше җанының халәтеннән тора. Ә менә матур күңелле кешеләр, алар безнең дөньябызны да матурлыйлар, алар безне матур, якты гамәлләргә дә итерәләр. Бүгенге очрашуыбызның герое, ул сезнең һәркайсыгызга да таныш. Сез аны барыгыз да яратып килгәнсез. Бик зур рәхмәт шундый күп кешеләр безгә чын күңелләре белән э, үзләре теләп күрешәсе килгәнгә, шушындый матур кеше белән күрешәсе килгәнгә килгән. Ул чынлап та искиткеч матур күңелле, бай күңелле, бай рухлы шәхес безнең. Ул Аңарга табигать шулкадәр матур, нечкә җан биргән. Шушы табигатьне аңлау сәләтен биргән, тою сәләтен биргән һәм шушы табигатьне тойганын башкаларга җиткерер өчен ахәң биргән. Андый ахәңле җырчылар безнең бик сирәк. Үзенчәлекле тавышлы җырчыбыз. Һәм шушы туйган кичергәннәрен Кешенең җанына җитәрлек иттереп кәгазьгә дә төшерә алырлык аңарга сүз куәсе дә биргән Ходай Тәгалә. Менә безнең каршыбызда бүген шундый уникаль шәхес, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, шагыйрь, монысына басым ясап әйтәм, без бүген аны шагыйрь буларак ачырбыз, шагыйрь буларак күрербез. Үзенчәлекле, матур рухлы, Һәм менә һәркайсы кешенең күңеленә матурлык сала алырлык шагыйрь Георгий Ибушев сүзенә аңа бирәбез. Бик күптәндән инде менә шундый очрашу турында хыяллана идем. Без җыр белән түгел, менә гәпләшеп, сөйләшеп, шигърият белән, тормыш хәлләрен сөйләшеп, сез миңа сораулар биреп, Бик көткәннән хыялландым, менә тамашачы белән аралашып, шулай сөйләшеп тордым. Беләсезме, мин Мамадыш районының Владимир авылында туып үстем. Мин туган вакытта ул авыл бер гаҗәеп әкият дөньясы. Хәзер ул бик тә үзгәрде инде. Кайбер җирләрне хәтта таныдым. Менә безнең анда Пычтыра чыкма дигән җир бар иде. Быел тукталмайтын шуннан әйләнеп кайтыйм әле дип чыксам, ул ике басу арасында менә шушының киңлектә Пычтыра чыкма дисәң дә байтак киңлектә инде. Аның ике кырыенда менә шушында биеклектә коры нәрсә, коры елга дип елга түгел инде ул коры шундый иң тиүлек инде. Шуңа күрә анда комбайннар да керми иде, аны сукаламыйлар да. Анда үсә торган иде, бер җирдә үсми торган җир җиләге, әзрәк кенә каен җиләге, бүтән җирне маллар кырып бетереп барадыр иде. Менә шуннан мәйтәм әйләнеп кайтыйм әле, минем бу иң яраткан җирем иде, мин шунда барып җырлый идем. Мин шунда барып, миңа рәхәт иде анда. Анда ул әнә шул интүлектә Кыңгырау чәчәкләрен күрсәгез, алар шулай ике яктан асылынып төшәләр. Мин анда кеше белән бармый идем, үзем генә. Менә малайлар белән, кызлар белән уйнарга чыгасың, уйныйсың, әгәр дә матурлыкны күрсәң, ничектер мине дулкынландыра торган, мин читкә китә торган идем. Монысы мине малайлар үртиләр иде. Менә кыз кеше булдың инде менә, тагын шулай, тагын чәчәк теге дә бу. Күрәсең, э, Ходай миңа ниндидер бер сиземләүлек биргәндер. Табигатьне тою, мин вакыт-вакыт тетри идем. Монда Усали кызы да утыра бугай әле. Әйтәм бит. Менә без Усалигә мин 5 ел йөреп укыдым. Шунда керәшен чыннан бакча башлап баргачтын, анда бер үрчәсе. Әниләр урамына, Розаклар урамына таба инде. Бу май урталары барам, килеп җиттем дә бер башына. Аста сап-сары тузганаклар. Алар бер гаҗәп кисәктән мине ток тотты. Бөтен тәннәрдән иштеп менә гел дер-дер килеп ул берничә секунд. матурлыкны мин бик тә күрә белдем. Ул хәзер инде бераз тупасланды. Ләкин ул минем күңелдә калды, мин аны һаман да тоям. Менә безнең авылда Марина түтиләр бар иде. Ул күптән үлде инде. Анда инеш, аның баш ул сай гына инеш инде, таш салалар. Менә вакыт-вакыт күзне йомам да, шундагы басып чыга торган ташның кайсы төше китек икәнен хәтер күрәм. И үземә үзем шаккатып куям вакыт-вакыт. Менә бу шигырь шуннан килгәндер. Аннан соң әти шундый менә э, нечкә күңелле шундый табигатьне тоя торган кеше иде. Җиләккә барабыз бер. Миңа яшел сандалия алып бирделәр. Миңа алты яшьләр булгандыр инде ул вакытта.

Ә мин моны аңлыйм бит. Милләтне бу басу турында әйтә инде. Җиләк җыябыз хәзер. Нишләп качасың инде син яфрак астына, бәрбер табам бит, ди. Әй, миңа кызык инде милләтем. Ким милләтем җиләк белән сөйләшә инде. Менә милләтем, мин дустым Җәкә белән менә ник инде милләтем монда, без бәләкәй, шул мәктәп монда әллә ниләр бардыр. Мине бабай иптәш малае Камил белән Казаннан кайтырга тиеш. Ул кооперативный техникумда укый. Минем уемны, әй, хәерчелек инде ул акты. Чын-чынлап менә хәерчелек. Мәйтәм, миңа бәләкәй клиндерләр белән булып калып кайта инде бу, әйтәм, точно. Олы дәдәм бит ул минеке. Диде, шулай була да инде. Хәзер нәрсә? Шуннан соң ул әни варенье кайнар куйды, абый да кайтты, клиндерләр алып кайткан инде. Аннан соң яз җиткәч, безнең бакчада өч юкә үсә иде. Өчесендә дә сыерчык оясы. Әти безне шунда алып чыга. Җим ташый, җим ташыйлар бит инде аналар. Менә балалар дип кошлар да үзләренең аналарын, әй, балаларын ди яраталар дип. Менә шундый кечкенә генә җир капкалы салам түбәле өйдә тудым мин, өйдә туганым, әни әйтә, төрерлек тә әйбер юк иде ди. Хәтирә апа булган безнең. Оныттым исемегезне. Гөлнур. Ә Гөлнурия, Гөлнур. Хәтирә апа беләсез бит инде. Хәтирә апа иң беренче мине тудырган, нишләтергә белмим ди. Төрергә дә әйбер юк инде менә Георгий ди. Ул дүрт ярымга дүрт ярым өй булгандыр инде, аның зур гына миче бар иде. Ул өй бер гаҗәп иде ул. Анда бөрлексез кеше ни генә сөйләшмиләр. Аны әйтеп аңлата торган түгел. Мин тиз генә биш машина менеп кусам да, тыңлап утырам, әкрен генә менә шунда шуны күргәннәр икән. Менә монда ташты тауда эле урман булган, анда чүнник булган, умарталык инде ул. Бездә чүнник дип йөртәләр. Менә шунда бер карт торган оныгы белән, аның инде хатыны үлгән булган. Теге малай бер көнне шалашта җоклаган да, томан булып, каз төшә икән дип сөйләделәр. Мин шак катып утырам, инде ис китеп. Аннары тагын әйтелә, менә җокларга яткан булганнар, иртә белән ире сәгать дүртләрдә инде чыгып кергән дә, хатыны иман әйтеп ят дигәч, нинди иман әйтү, күптән инде кояш чыккан дип ятканнар икән. Ишеге сүс булгандыр инде, сүс булып идәнгә төшкән дә, түшәмгә җитә торган, әзмәвергә әйләнгән, әгәр ярый йокламаганыгыз икән, йоклаган булсагыз, беткәниегез дип, минем котлар очып утыра. Вот. Ә менә шушы томан булып кыз төшкән, мине озак еллар газаплады. Минем мин аны минем аны язасым килде. Нәрсә язарга белмим. Төшкәнен генә беләм. Бер бакчага бардым Василий бабай. Кисәк кенә миңа язасы әйберемнең бер зур бүлеге менә әйтеп торган кебек. Язып өлгереп булмый. Язып та бетердем, тотып та аттым, чын-чынлап курыктым. Мин әйтәм, бу җүнле егет түгелдер. Шуннан соң озак мин аңа тотынмадым. Берничә мәртәбә тотынып карадым, берәр бүлек, берәр бүлек. Ну, менә ике ел эчендә Искиткеч тиз язылып бетте. Кызларга да укып күрсәттем мин аны, Гөлнурлар анда, әй, Гөлсинәләр утыра, Илсөя кызларны карадык бергә. Вот. Шулай итеп, поэзия искиткеч әйбәт. Туганнарым һич шагыйрь түгел. Мин җырчы. Ләкин миңа Ходай шундый бер

Белмим алар каян чыга, иң иң кызыгы, мин аны тулысы белән күрмим. Мәсәлән, мин күрәм ул дворецның өч колоннасын, я ике тәрәзен. Минем аңа бер дә тотынасым килми, искич күп, искиткеч күп вакытны ала. Ләкин менә шушылай иттереп утырса ул, ясап бетермичә, Туктатмый. Мин аны ручка белән ясыйм, теге шарик инде. Кайберләр төсле-төсле астылып, зәңгә ручка белән инде. Аннары ясап бетергәчтен берничә көн караштырып торам да, онытылып тора да, бер атна-он көн үткәч, Яңадан ул мине бик күп вакытымны алды. Менә биш ел хәзер мин моңа тотынганым юк. Аллага шөкер. Мәсәлән, алар бик күп иде, студент вакытта да аларның бик матурларын әкрен генә урлап та бетерделәр инде. Э, мин монда бер өлешен алып та килгән иман мин сөяр. Ул минем менә мондагы бүлмәдә дипломат шимдә өстәлдә тора. Кергән. Хәзер шунда шулай иттереп Аннары миңа төшкә керә башлады товарислар. Янәсе безнең авылның элеккеге медпункт янында шундый матур өйләр бар. Мин аны бик күп күрдем. Нәк шул ук үзгәрмәгән өйләрне. Анда өйләр булган заманында, нәрсә булган анда да ике этажлы, өч катлы инде. Менә аннары миңа Ходай менә шундый нәрсәләр бирде. Менә алар. Ә мин кечкенә бөтенләй. Бер өлелек сүзе бу. Әби зарлана. Имгәк. Имгәк. Бөтен бәхетен җырлап бетерә. Имгәк колагыма башыма каптың. Юк. Өмә эле гөмәләр бар иде бит. Җон эзлиләр, биялиләр, бәйлиләр. Куып чыгара барып торалар. Бик Әти, моннан булмас. Бу Булмасыннар. Хәзер шуннан соң ши кисә үзе мактана. Кая мондый җырланы? Менә тегездей гафу итегез, сез күзләрнең ди төренеп чыктыган солдатлар турында. Мин әйтәм, андый җыр юк инде, баян кисен андый җыр. Нишләп үзең җырлыйсың битте? Бар бит сарапаның әле ул солдатлары күп дәрә төрне. Улар иде читер ишти. Аннар үзе мактана менә шулай. Аннары мәктәпкә барырга вакыт җиткән миңа 7 яшь туласы. Хәзер әни белән капка төбендә торабыз. Сара көтүгә кайта, менә кем булган ул ук кеше белән хәтерлә мин килдем дә мәктәпкә керә турында сөйләшәләр. Хәзер миңа карый, карый, минем 20 сентябрьдә туган көн. Эй, Риза түти, уйнасын инде бер җыр, бигрәк бәләкәй бит ди. Менә шулай иттереп, мин тагын сигездә генә кердем. Инде мин анда бөтен җирдә җырлыйм.

Миңа менә исемен оныттым, ни бит әле безнең шагыйребез. Рактан үлде ул. Бик известный. Менә оныттым инде шуны. Юк, юк, юк, юк, юк. Яшь үлде ул. Ал. Гагнем. Хәзер бу миңа ул яза икән хатларны. Бу шигырьләрне басалмыйбыз әле ди ул миңа. Синең бар, яз җибәреп тор. Бер мәлне җибәрдем мин моңа иң беренче басылып чыккан шигырь Әтиләр бик күпне күргәннәр, әтиләр утларга кергәннәр, сугышта үлсәләр үлгәннәр, дошманны барыбер җиңгәннәр. Әтиләр җирдә иң көчлеләр, әтиләр үлемсез кешеләр. Яшьлиенче газетасы искиткеч яратты мине без, шул хәтле моның беренче битенә зур хәрефләр белән язып чыгып, басып чыгарганнар моны, ул минем кайдадыр тора әле. Шигырь генә газетасы түгел. Менә миңа шул хәтле приятно булды. Монда әни кирәк, тегесе яңгыр, кечкенә-кечкенә чөй. Аннан соң тагын җибәргәннән бер мәлне хат килеп төшә. Инде анда мин сигезенче классларны бетергән. Мин бугай Георгий монысы миңа чилинчәгә баса алмыйбыз. Инде бу хәзер мәхәббәт турында. Шуннан соң мин байтак кына шигырьләремне җибәрмәдем. Менә аннан соң армия булдылар инде. Менә шуннан соң мин шигырьләрне баскалап Килә башладылар. Менә сезгә бу 95 нче язган икән. Рәхмәт сиңа язмыш. Мин шигырьләрнең бик әзен генә яттан беләм. Ана да типке тимер. Менә мин Илсияргә ошап катам. Чыгардык кагазы да юк, нигеде дә юк, сәгать буе шигырь укыйбыз.

Матурлыкның ачтың кодрәт көчен, рәхмәт сиңа. Балачагым күген ачык зәңгәр матур иткәнеңә, каеннарның йомшак ефәк шалын шигырь итеп җанга керткәнеңә рәхмәт сиңа, язмыш. Егылганда аягыма бастырганга кабат, гаделсезлек барда әйтә алганга, дөрес түгел диеп туры карап. Рәхмәт сиңа! Рәхмәт, бу җанымны таш бәгырьле салкын итмәгәңә, итмәгәнгә, дусларыма ярдәм кирәк чакта читкә карап узып китмәгәнгә, рәхмәт, сиңа рәхмәт, йөрәгемдә үткәннәрдән кала якты сагыш, юлларымда юлдашым бул минем, ярдәмеңнән ташламачы язмыш. Кеше шигырьне ничек язадыр, мин белмим, мин фәкать үзем турында гына әйтәм. Мин үзем аны ничек тоям, ул миңа ничек килә. Мин беркайчан да шигырьне бөтенче дә шулайдыр инде, шигырь язам әле дип утырган юк. Шигырь язам әле дип утырсаң, ул язамый да. Миңа бер Фирдинат Салахов әйтә, нинди китап чыга ди. Син ди, нит әле ди, миңа берәр шигырь яз әле ди, бер атнадан, бер атна иң күп дигәндә ди вакыт бирәм ди. Соң мин әйтәм, Филзинә, ничек языйм инде мин аны әйтәм, кисәк кенә. Әй, утырам, тырышам, тегеләй итәм, болай итәм, юк, бер сүз дә килми. Бермәлне диванга шалт итеп утырдым да, сагынасыңдыр дигән сүз чыкты. Сигез секундта шигырь язып та бетте. Китап каласырып та чыкты. Менә шундый чаклар була. Аннан соң мин шигырь язганда өзелергә ма бу? Мәсәлән, яздым, чыкты фикер югалды, минем ташлыйм. Ул үзеннән үзе бер көннән бер айданмы чакырып ала, утырта, как будто бер нәрсә булмаган. Шулай итеп э, шигырьне язып бетерәм мин. Ап-ак кагаз, Тәлгәш-тәлгәш булып бу битләргә минем хисләр төшкән. Сез табарсыз мине һәрбер сүздән, шигырь булып хисләр аккан төштән, бөтен гомер шигъри тезмә булып күчкән монда. Туй һәм укы гына алып китәм сезне үзем белән шул тезмәдән якты хыялыма. Юлларында җырланасы җырлар Рәшә сыман тибрәп ята сыман, Йә минүтә мак томандай чиста Дулкынланган моңнар арасыннан. Шигъри юлда җырланасы җырлар, Әйтеләсе сүзләр бар да монда. Яшьли күзләр, бар йокысыз төннәр, Чынга ашмаган сөю сукмагында. Ап-ак кагаз, җаннан ташып чыккан, Күпме җылылыкны сыйдырган, Мин сүзләрдән пейзаж ясый беләм, Шомырт шавын ишетәм шигырьдән, Җилпенәм дә канатларым белән, Берсе шигырь, берсе җыр аның, Гаделлеккә сусап, матурлыкны Тойганнарга каршы очырмын.

Бер ул баскыч иртүк әле бу. Әле мин ул вакытта җыклыйм иртән бардыра. Но мин ишетеп, әй, сөйләшәләр инде. Ишегаллары дерелдәп тора. Минем олабыйның хатынының әнисе дә террор әбисе. Шул үстерде аларны. Минем үзем кигезеп әйтим инде. Китәләр Крешин манерында рәхәт, шундый рәхәт инде. Аны әйтеп бетерә торган түгел. Аннан соң менә шул кечкенә өйдә җил капкалы зур мич, әни, ә мин торып утырам. Әни януга мин торам. Ник торасың? Ят, менә эшкә ярый башлагачтын, Тормассың әле, ди инде бу. Шунда ипи сала. Арыш ипиен тонын, аның калада күпмедер, тиз генә бәрәнгә читә, сызык, суган белән, моны шушындый бүккеннәртеп куялар ничәне. Аның тәмлелеге ул аны урталайга киссе дә, каз мае белән шулай иттереп кунак белән чыга әйбәтләп. Аны утырасың. Э, әле өлгермәгән булса, башыннан тешләп алам да. Тегене барлы өреп чыгарам. Э, ул өйдә нар шундый хушыз барлар. Әти өйдә ди яшәү яме дип әйтә торган. Аннары ипи алабыз бер түгәрәк, мич төбенә салып пешергән ипи бит инде ул. Көлен сыпыралар. Хәзер алай пешермиләр. Хәзер авылда ипи дә пешермиләр инде. Мин генә пешерәм вакыт-вакыт духовкада ипине. Күкрегенә терәп, шулай тереп, кисеп куя өстәлгә. Аннар әни ала чуен белән итне бәрәңге, аның ите дә күп булмагандыр инде. Аның бер өлеше ябыша Чуенны япкан табага, мин шуны кубарып алам да кытыр-кытыр-кытыр-кытыр китереп ашыйм. Ул бер гаҗәп. Менә әни турындагы шигырь. Бәлки күбегез моны беләдер дә. Артырмыймын мин сезне? Юк, юк. Син иртәгә мине уят әнкәй. Үзең тору белән бик иртә. Казларыңны күп төшәрмен мин, Җиңел томан сарган инешкә, Һәм китәрмен чыклы сукмак буйлап, Инеш аръягына болынга. Бу балага нәрсә булган димә, Әллә ниләр уйлап борчылма. Уйлама бу барып зур калага ялгызлыкка диеп юлыккан һәм эзләмә зәңгәр киңлек буйлап йөзеп барган ялгыз болыттан. Нәрсә болыт? Аңа җилләр хуҗа. Ул давыллап күкрәп ала да тагын ага ерак киңлекләргә Көч ярга, шаулап яварга, Болыт түгел лә мин буйсынырга, Бирелергә җилләр иркенә, Тик күңелгә нидер җитми, әнкәй, Нидер эзли җаным җилкенә. Нишләргә соң? Минем ярсу күңелем Әллә тапты, әллә югалтты, Шаулы заллар үзенә тартты мине, Җыр җылатты, мине юатты. Сүзсез генә миңа үпкәләмә, Әллә ниләр уйлап борчылма. Теләсәм дә бөтен тормышымны сөйләп бирә алмыйм мин сиңа. Син иртәгә мине уят, әнкәй, үзең тору белән бик иртә казаныңны куып төшәрмен мин җиңел томан сарга инешкә. Менә аннан соң Усали мәктәбендә укый башладык. Авылдан дүрт класс укыдым да, анда бер гаҗәеп укытучы бар иде. Бер гаҗәеп. Әни белән бер Мәриям апамыз Зафарова. Мама шәле булыр иде инде, йомышак тавыш, шушылай итеп башыннан сыйпап ала, беркайчан да кычкырма. И ул бит минем җанда ниндидер бер очкын барлыгын сизде. Мин миңа шигырьләремне күрсәтә башлады, ул миңа мәкаләләр ибәрә башлады, җыр турында, җырчылар турында. Һәм ул минем менә шушы юлдан кереп китүемә искиткеч зур этәргеч булды. Родио саны дип әйтәсем килә. Вот, аның урыны җәннәттә булсын. Озын гомерле булды ул Мәрьям апа. Бик тә, бик тә рәхмәт аңа. Тагын туганнар, менә авыл дибез бит инде без. Авыл, ул минем өчен бер могҗиза. Менә мин хәзер 44 ел буе Казанда яшим. Әгәр дә мин Казанда яшәмәгән булсам, күптән үлгән булыр идем инде кайталмыйча. Әле мин кыш көне түзәм. Арада ике, өч тапкыр кайтып, бер аратна торып киләм. Үземнең өемдә мичкә ягып, Бәрәңгеләр тәгәрәде. Әле бу кайтканда бәлеш куйдым зур, абыйларга шалтыратам. Мәтәм бүген ашарга пешермә Заритка. Ник бәлеш куйды дим. Әһә кит моннан көлен. Абыйның хатыннар инде. Мәтәм бәлеш куйды чынлап. Бәлешеп пеште, шулпалы бәлеш шуны тәмле булып, ике сәгать буе гөрләшеп утырдык. Гөр кил! Мин авыл белән аң белән сөйләшеп булмый. Авыл ул мине аңлый, мин аны аңлыйм. Бер уйлаганда, эгер дә авыл булмаса, мин нишләр идем икән? Кайбер кешеләр чыгып китәләр дә бер Мине кем кайткалыйсыңмы соң авылга? Ни пешәгән калганнан да миңа ул эт каргап ташлаган җир дими шунда. Мин шаккатман идем шуңа. Минем ничек шулай? Ә минем күрше ул. Шак атканым исем китте. Менә мин кайтам аңа, сугыйлардан әйләнәсең, җанга рәхәт булар. Кайту. Кайтып киләм бак шартларыннан, бала чактан таныш сукмактан. Тупылларга иртә саргыл тиңгән, Тау битенә уйчанлык яткан киртәләр дә тоя, таный кебек, хәл тыкырып тулы истәлек, туган авыл. Без бит синнән читкә я киткәнгә чыгып китмәдек. Оясыннан очкан кошлармыни таралыштык, язмыш таратты, ул үзенчә безне бәргәләде, ул үзенчә сөйде, яратты. Вакыт үтә, сизелми дә икән. Гомер диген нәрсә уйласаң, Әй, кырыктан узган яшьтәшләрем, Егермедә идек без кайчан? Нигә ирештек без, кемнәр булдык? Ачтымы соң чынга хыяллар, Безнең арабызда күпме икән Адашканнар, шартлап сынганнар? Сагынганга түзми кайтам менә. Әрекмәннәр ерып, әремнәр, Минем җанымдагы сагышымны Таратырлык итеп кем сизәр? Кычытканнарың да гөлдәй синең, Чишмәләрең тулы татлы су, Бакча артларында якты тынлык, Көзгә авышыр чак ямансу. Бу сукмактан кая барасың дип, Әллә инде шунда син дәштең? Талларымнан очып яшьлегемнән китеп барышым дип эндәштем. Берәр нәрсә турында беләсегез киләдер, сорауларыгыз бардыр. Әйдә, Хәйдәр абый.
Георгий Менә табигать сезгә шигърияттә, җырда мул талантны иеп биргән. Менә монда инде синең җырчы буларак та бик яхшы белә бит кеше, бөтен татар милләте дөньясы. Менә җырчы булырга кереп китү

Мине Уса Лиденко Инер Маржа тизо табарган иде. Исемен дә хәтерләп белмим инде хәзер. Нирәкә булган? Шул булгандыр ие. Хәзер шунда тавышың бар синең ди, кил, кил менә укырга, давай, давай, давай, давай. Унны бетердем хәзер, печәннәр әзерләнде, утыннарны әзерләп бетерде. Август урталарында мин киттем, мәйтәм, күренеп карыйм инде, мәйтәм. Килдем хәзер, мин була мәйтәм, нишләп йөрисең? Соң мәйтәм, үзегез килергә куштыгыз бит. Соң экзаменнар дип күптән бетте бит инде, ди. Мин әйтәм, ничек инде җырлар өчен экзамен бирергә кирәкме, ди. Мин була белән шул хәтле кызу йөри, алып киттем инде менә була. Ул шуна бара, мин болай итеп йөргән артыннан. Хәзер килеп кердек без консерватория дигән җиргә.

Җыелганнар бер көнне укытучы ул вакытта укытучылар бик көчле иде. Бик зур шәхесләр утыралар. Хәзер нәрсә җырлыйсың дигән зур вәз ишетте. Мин яхинеңне әйтәм, күзләрем тик синең зидер белән су буйлап җырлыйм. Каян өйрәндең син яхинне? Мәйтәм радиодан. Ой, молодец! Нинди тональста җырлыйсың? Менә мин яткан баша бу нәрсә икән. Менә тегендә елмаялар инде. Алевтина Евгеньевна дигән концертмейстер бар иде анда. Шул э, концертмейстерство буенча җитәкче иде. Хәзер әйтте, Назик Ваязович без аны хәзер табып керәбез ди. Аны чыгып китте мине күрше бүлмәгә. Хәзер. Аха, бу җырның нәрсәсе икән? Биек ти инде тавышның. Мин моны аңладым. Монда утыра дип бер чуваш малае, мин аны чуваш малае икән, миңа Рөстәм Маликов әйттернәре. Ул миңа әйтә, "Менә синең тавышың шул хәтле әйбәт, бер дә курыкма, мин сине йозак тишегеннән карап рухландырып торырмын", ди. Җырладым хәзер, икенчесен дә җырладым. Аның беренчесе

Мин Болагайга кайттым да кем генә, чемоданны алдым да бәләкәй генә качтым авылга. Берәүләр керәлмичә җылап Мин армиягә алдылар. Хәзер армиядә балык бүләргә куштылар миңа. Безнең ротаның нәрәте. Безнең взвод эләкте кухняга. Менә менә шушы хәтта зур бүлмә инде. Анда олы-олы чаннар, шуның тулы балык. Анда берничә мең кешегә инде ул һәрбер тәлинкәгә ун штук диләр. Яни мин салам бер кеше юк, онытылган, мин җырлыйм рәхәтләнеп, зыңгылдап тора буш бүлмә, бер мәлне ачылып китә ишек, 15 кеше басып торалар шулай. Ты после конца что ли диләр. Мин әйтәм, юк. Моны Рота командирына әйткәннәр, бу мине чакырып кертте, син җырлыйсың икән бит, ди, кая җырлап күрсәт әле. Ә, мин әтәм, мин русча мәйтәм, вижу чуть ли не приболган башка мәйтәм, бер җыр да белмим. Син ди миңа ди, татарча җырла, миңа кирәк түгел ди, синең русча җырлавың ди, җырладым. Менә бит мине тотындылар концертларга хәзер куарга. Өч татар баянисты бар иде, профессиональ. Яшьләр инде алар, хезмәт итүче. Бирәбез генә нә тегендә. Җырлыйбыз ул вакытта. Су буйларына төшмәсәм, күрмәгән булыр идем. Син миңа сары чәчкәләр бирмәгән булыр идең. Эй, ул чакта шундый җырлар инде җырлыйбыз, татарлар күп кул чабалар. Татарча сөйләштермиләр бит казармада. Җырласаң ярый. Хәзер килеп җитә сержант, татарга дип. Командир безнең учып кертте, командир мине чакырып кертте, син ди Германиягә барам дип сөенеп йөри. Җибәрәселәр безне. Син бер кайда бармыйсың, мин сине рота хранениедә калдырам. Анда синең өчен дә, тавышың өчен дә әйбәт булыр. Ул чынлап та бер нәрсә дә эшләми торган җир булып чыкты ул урын. Танклар прием астында, Бөтенесе сугышка әзерлек тә инде алар. Без аларны бу яклары майлап, төртеп, менә чип-чиста итеп тотабыз инде. Вакыт-вакыт аккумуляторларны алыштырабыз, кашыш уйныйбыз, рәхәтләнәбез. Аннан соң эскерт идек бер ай. Бер ай зур сыерлар комплексын чистарттык, төзегәннәр дә Көн саен мунча ашарга болай, әй рәхәт, әле җитмәсә командир роты, нәрсә урлый аласыз, шуны алып кайтыгыз әле. Пульверизаторга хәтле иттереп кайттым. Һәр шуннан соң мин кайттым. Хәзер э, эшли башладым инде Нишкамскийда, шинда түгел, идти ниче 350 телеграмма килеп төшә, срочно приезжай 7 июля экзамена. Ә киттем мин, паспорт белән генә. Егерме дүрт кеше подгруппага. Без Илгиз белән генә Сахатинов белән Ул Апастан икебез бер нәрсә дә белмибез музыкада. Тавышыбыз гына бар. Хәзер бер мәлне бөтен җырчылар бер киләләр. Менә инде нишләп куркалар икән болар, җырласа гына бит дибез. Не сесе бар инде моның дибез. Хәзер башка илгиз чыкты, илгиз җырлый. Уфа каласы ни өчен матур, беләм дускалаем, беләм серләрен. Нәзик белән шитә. Тукта, тукта, бимәле син, бимичә генә җырла. Илгиз ялган башлый. Уфа каласы ни эш? Тан диеп китә ди. Ладно, чыгарды, хәби чыгар. Нәзбәевич корып торып торды. Мин әле монда ди. Ул вакытта иске безнең активизаны белсәгез, менә шушындый формада иде. Аннар үскәч, менә мондый урыны бар бер. Менә шушының киңлектә. Анда өстәлләр куялар иде, бөтен комиссия шунда утырды. Аннар тагын шундый урындыклар китә.

Тык, тык, тык. Назыйб Азич. Әлфия, э, э, бер минут кан алып торыйм әле. Алып чыга да култыклы бала. Эх, ул вакытта видеолар юк инде. Мин анда Алланың каш кәтәкә сикеп җөргән. Ректор белән йөрәлсең икенче этаж буйлап. Ач йөрмисеңме? Мин анда садикта эшләдем 6 ел. Атна саен ике мәртәбә чийдерим мин. Среда кичке алтыда, иртәнге алтыга и воскресенье көне буе инде. Туксан сум акча ала Грим, ул вакытта күби ул. Җитмеш сум оклад, егерме сум премия. Ашарга шушыннан. Миңа ул бик булышты. Хәзер шунда Индеца турында сөйли дип соң, Аренда Зипиадич турында иде. Ул гел менә итеп, анлар кертеп куя. Шулай мине класска яңадан диплом биргәндә кочаклап үтте ул мине. 132 кеше арасында минем әле фотосы бар. Кулы биргәне генә менә тора ул мине. Менә Абжарилова астротында төшемне мин җырга берничә мәртәбә кереп, аның янына баш иеп чыгам. Шунда якында гына ул Ключеев та шунда. Хәзер мине берничә педагогым головное звучание сорый.

Алай да кычкырып барыйм, юк. Бермәле тордылар, мина килә, мин аны аңлатырга китеп торам. Ул килеп нигә шушы так китереп. Күзеннән яшьләр атып чыкты хәзер. Хәзер әйтә, ярар инде. Минем тиз булдырасы килә, ди, ул тиз булмый ди. Хәзер бер көнне кычкыра дип, бер мәлне кычкырып җибәргән китереп суктылар, ник бизәк белән шушында бөтен бармаклар белән шулай килә башлады. Алып чыгып китте турчыкка, ди, торда йөрибез, аңладыңмы, ди. Менә шул аның урыны, ди. Мин әйтәм, белмим инде, бер көнне була була бер көнче булмасын, шалт килеп утырды ул, бүтән бер кая, гомер буе бер кая китмәде. Минем укытучыларым бик яхшы булдылар. Менә шулай иттереп, мин консерватория бетердем. Аннан соң килдем филармониягә. Минем укытучым, икенче укытучым Мәлия Загидуллина әйтә, әйдә филармониягә сине көтәләр ди. Архипова дигән пианист бар иде анда, ул э, Мария кызы иде, Йошкар-Олада искиткеч концертмейстерларның берсе. Бер гаҗәп инде, ул үзе дә җыр кебек иде. Ул яшь кенә иде әле. Китте хәзер Әлфи апа арчагын сузаса, шулай дип шәкәр. Чаба, анда чаба, монда чаба. Мин сиздем инде монда беркем дә көтми. Бу кергән дә директор әйтә икән, Әлфия, кая алыйм мин аны? Шушыннан кеше. Ну ладно, алмагыз. Аны әллә ничә җиргә чакырдылар, э, Новгородта була ни ярмаркада. Минем урыннарым бар иде 5-6 җирдә. Аны да янында торалар.

Прощай, дога куясың шыңгырдатып, шундый матур ана әкренләп пианино исеме белән аны йомгаклап куясың. Бер мәлне Мазитовка карасам, мин бердән бер шуны белә дөрим, җылап утырыла. Яшьләре төшкән. Бер әзмәвер хәтле бер мужик торды да мине кочаклады да икенче класста көтеп торды. Бу директор булып чыкты. Нәфия апа, мин моңа дип әйтте, ди, үземнең зарплатамны бирәм, ди. Мине алдылар 120 сум белән. И Рима белән сразу чыгарып җибәрделәр гастрольгә. 70 көн йөрдек, Сарманда чалап йөрдек. Бары җиңдә юбандылар. Әр нәрсәдә Актаныш белән Мөстимдә рәхәт янда. Мөстимдә так юнасың, Актанышта Агыйделдә Аннары Минзәләгә килдек. Бүтән инде мин эстрада белән алай чыкмадым. Аннан соң Хәнүнә белән мин эшләдем мин унҗиде концерт Казанда. Ирек Галимов дигән бик оста баянчы бар иде, ул миңа әйтә, Георгий, түз инде, менә биш көннән ул сине типкәли башлар. Капка янында типкәләү. Искиткеч эшләдек без Хәнүнә белән. Урын үзмактабыз. Бик тату булды. Вот шундый җылы эшләде. Ул вакытта Рима белән йөргәндә мин бер җыр эшләгән идем. Мин аны халык җыры дип әйттем инде. Э, бар бит минем безнең ил. Тик безнең авыл көе түгел, икенчесе мин аны тоже югары ноталар белән аның кушымтасы безнең ил. Ә юк, брат, ул тегесенә кереп киттем инде хәзер. Шуны җырлыйм хәзер нәрсәдә? Дом ученых. Җырлап бетергән, белмәдем, илһам абый килеп керде, мин аны күрмәдем дә. Илһамга бирде. Каян килгән бу җыр? Бу нәрсә? Бу бит чистейший классика ди. Шулай итеп, ул минем минем өчен менә бу җыр искиткеч бер ачкыч булды, ул мине этәргеч булды. Аны бөтен җирдән, чит илләрдән, э, свобода нәрсә бу? Аннан да бирделәр аны. Вот, шулай итеп, э, ул җыр миңа э, минем талисманым булды дип әйтәсем килә.

Бик зур өлеше керәшен җырлары алып тора бит инде, әйеме? Әйе. Аларның күпмесе сезнең җирле материалга нигезләнгән. Әйтәсем килә, сез керәшен авылында үскән, ул вакытта, әле сез үскән вакытта совет чоры керәшен йолалары ни дәрәҗәдә сакланган иде, керәшеннәрнең бәйрәмнәре бик күп бит инде аларның. Кайсылары сезнең авылда үткәрелә иде, бераз шул турыда сөйләп һәм менә җырларга бәйләп инде. Кайсыларын кемнән оттыгыз, керәшен җырлары? Керәшен җырлары дигәннән, алар бөтенләй икенче төрле, бөтенләй икенче. Аның кайда гына ишетсәң дә ул кычкырып тора, һәм мин үзгә. Менә әни кунак киләсе безгә. Өйдә инде шыпшырый. Әни тотына сөлгеләр белән өйне бизәргә миңа шул. Әни әйтә, ничә барасың соң бу сөлгеләрне? Нишләп ти, бәйрәм түгел бит, кунаклар килми бит ди. Киләләр кунаклар, шул фирмада эшләүчеләр килә инде тотыналар җырларга. Алар миңа уже бөтенләй Алла кебек күренәләр иде. Анда менә, анда бөтен кунакка бер ярты аракы булгандыр инде, йә самагун бер ярты. Алар аракыдан түгел, җыр белән үзләрен кыздыралар шундый. Төрле тавыш белән җырлар шулай килгәнә башлый. Менә минем электр торымда да баралар ич чынлап та.

Башырыеп аякка ястырнай. Бу аш-су бетер алдыннан аш-су бетмәсә, хуҗага хуҗага рәхмәт әйтеп башыру. Менә бездә нәрсә бар. Аннан соң бик кызык. Төрле азык чыкса да, аның үзенең җыры бар. Вакыт-вакыт кызык җырларым да бар. Мәсәлән, бәлеш ашарга кирәк. Бәлеш өстендә комардан ясаган анда рюмка тора. Шуны эчеп куеп, хәзер китә. Эй, какаем, какаем, батасың да какасың, башың күтең тураганда ничек чыдап ятасың? Инде бу үзебезнең арада шуңа күрә мин үземне иркенрәк тотам. Гаеплемәгез, аның булганы шул. Хәр бер ризыкка менә аш су төн бүтән тәмле әйберләр чыгып бетте. Итләр ашалды. Бер мәлне саф гади шундый тәмле пешергән бодай боткасы килеп чыга. Ул пошел боткасы дип атала. Бүтән сыйыбыз юк, кайтып китегез дигән сүз. Әле мин кечкенә вакытта хәтерлим. Иш башында утырасың. Бездә өстәл саен табак куялар иде. Бер табак. Бөтен кешенең кашыгы бар, шуннан бер табак тамчы бәрде. Хәзер ул бетте инде күптәннән. Аңа күкәй тәбәсе турап салалар иде. Мич башында утырып, и ашап Ярар Аннары жука пешерәләр иде. Сез беләсез что говорит? Ул юка шундый юка. Ул аны дүткә дүткә шулай итеп куялар, һәрбер кеше алдына. Хәзер инде алар бит хәзер сиптәңнәр алар. Хәзер инде бик пешкән әйберне теге бик ашамыйлар да. Шундый затлы әйберләр күбесенчә була инде, төрле затлы балыклар. Шулай итеп Гөлсинә ул вакыттагы җырлар минем репертуарда да бар. Аннан соң

Ашхабад, чибәр кызга су буйлап. Миңа бирделәр укып бетерсәк хәзер э, водоканалның 10 микрорайонда шуйтисе бар иде. Шунда миңа 6 этаждан бер квартир бирделәр полный. Пока кеше юк, үзем торам, аннары Нәзердин коменданттан сорый-сорый, мин әйтәм, Азакмын син инде, мин әйтәм, шоферлар белән таң төшеннән торып китәләр. Нәрсә рәхәттә торасың кими, что ли, диләр миңа. Соң мин әйтәм, җырчы кеше бит ул. Аннары Азак килеп, аны да тормады инде, ул гастрольдә иде. Хәзер шунда язда без бер мәлне шунда иртә белән җокымсырап ятам. Җокымсырап түгел, җоклап. Бер мәлне колакка керә җыр. Бишмәтең дә синең, ай, биш төймәле. Ну, мин әйтәм, бу Нәфисәдән гел ирләр тавышлары гына хәтле чыгамы икән, күңелем. Тыңлыйм бит әле мин моны. Минем бит үземнең тавышны тыңлаганым юк радиодан, эфирдан. Нигә төймәләмисең? Тагын дальше, дальше да.

Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, тамашачылар, карендәшләр дип әйтим, монда үзебезнекеләр дә бар бугай. Күпме рәхмәт барыгызга да менә шулай килгәнегез өчен бүген җыелышып. Нәрсә әйтим, менә Георгий кебекләр турында бездә керәшеннәрдә нәселебезнең асыл заты диләр. Асыл керәшенебез диләр. Затлы кеше диләр. Менә ул безнең шундый затлы кешебез. Андый кешеләр алар сирәк туа. Менә талантлы кеше һәр яклап талантлы була диләр. Менә сез бүген күрдегез, үзе художник, үзе җырчы, үзе шагыйрь, үзе артист, актер, үзе әдәбиятчы, үзе сүз остасы, үзе асыл кеше. Ул күңел байлыгы, күңел байлыгы белән бай, авылын, туган җирен яратучы, чын Кеше. Ул чын кеше. Ясамаш кеше.